taa wo sɛ mentumi nhu deɛ nti a womfulu wo ho saa Ghanafoɔ so gyegye wo so Afia Schwarzenegger Afia Schwarzenegger Afia Afia Afia na ɛyɛ wo dɛ ɛna wogye mi saa Obia ntu wo fo Obia ntu wo fo Ɛnyɛ koraa Afia Afia

Na woakɔtena tiafi so ayɛ wo ho saa na wɔba abɛsi aworɔ wo dorɔ so atena so ayɛ na wo kyɛ sɛ wonim sɛ video no wotwa a ɛkɔ the whole world Afia Schwarzenegger wonim sɛ video no wotwa a ɛkɔ the whole world YouTube no obiara hwɛ o obiara hwɛ wonni selection sɛ wei nhwɛ wei nhwɛ wate aseɛ wei nhwɛ na wei nhwɛ enti ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fɛ koraa deɛ woyɛ wo ho no ɛnyɛ fɛ sesa no sesa no koraa.

Agyapadeɛ dodoɔ sɛn na ɔwɔ? So wate aseɛ? Wommu adeɛ, wommu adeɛ, wonni respect, wonni respect. Ɛno nti na Kumchacha, Kumchacha na nka ɛyɛ sɛ ɔbo wo bo paa. Wo ne Kumchacha ntɔkwa no, na nka ɛyɛ sɛ Kumchacha bo wo bo paa a ɔde wo ho kyekyɛɛ wo no a, ɛno nso so wonya kwan wɔ, wɔ, wɔ, kɔ report wo police ma yɛbɛkyee wo no. Ah, Afia, Wogu nnipa anim ase. Ah! Gyae deɛ woyɛ na ɛnyɛ koraa, ɛnyɛ, ɛnyɛ. Me afuro mama, ɛyɛ m'aniwu papapapapapapapapapapapa. Ɔbaa basia a wotwa wo ho, wogye wo ho sire ne saa no, ɛyɛ me, ɛyɛ m'aniwu papaapa. Ɛyɛ m'aniwu. Afia, Afia, baabi a makasa aduru, memfa nsi yɛ anaasɛ mentoa so? Ɛɛ? Memfa nsi yɛ anaasɛ memfa, mentoa so? Deɛ woyɛ no yɛ m'ani wu. Sesa w'abrabɔ. Afia sesa w'abrabɔ, wate? Kennedy Agyapong, ɛsɛ sɛ wotumi pa ne kyɛw. Ɛsɛ sɛ wopa ne kyɛw. Mpanyimfo a wɔadidi wɔn atɛm no nyinaa, pa wɔn kyɛw. Ɔsɔfo no a ɔhyɛɛ wo ho nkɔm na ano yɛ yi a wodidi no atɛm no, pa ne kyɛw. Afia, ɔsɔfo no, pa ne kyɛw. Na mpaebɔ bi wɔ hɔ a wɔmmɔ mma wo. Wate? Ewiase Bible koraa se, brɛ wo ho ase.

W'ani nsa ka nea ɛde agya pɔn. Hwɛ da a wɔn news yi baa abɔnten sɛ ɛɛ Tama Anas kɔ show Anas Aremina Anas kɔ show ne video yi wieɛ a ɛɛ ɛɛ two hundred thousand bi ɛbaa mu sɛ ɛɛ two hundred thousand ɛɛ dollars bi asɛm. Wofiti yɛ na afa vid ɛyi telephone na otwa obi ɛɛ ka nea ɛde agya pɔn ne din aba mu o yɛse ne din aba ne din wɔ mu o wontie asɛm no nwie na wanom ho nkwan. Asɛm no tie wie ansa na waka bi. Kyɛ sɛ wonya tik me da ase aa no ama akora so. Wonya tik kɛdɛdɛ Japan din aa. Asɛm no so na kɛdɛdɛ Japan no kora wɔnka ho. Ɔnka ho koraa saa andaase video no bɛ yiiɛ no. Wɔse kɛdɛdɛ Japan no deɛ ɔno ɔtutu gya gu. Eti sɛ ɛkɔ wu no a ɔno deɛ ɔbɛ sɛɛ biribiaa. Ɛnso na nka wode kɛdɛdɛ Japan ɛɛfɔre. Wode no refɔre abɛka sɛ. Ɔka ho, Na two hundred thousand no ɔgyee bi anaasɛ biribi a ɛte saa. Afei awuku nnipa aniwuo. Tamfoa teɛ. Wonya te sɛ kɛnɛ nti daa kɛnɛ gyɛ pɔɔ deɛ gyama daa wobɛte se wawu wobɛbɔ hyire. Ɛnyɛ koraa if you're Schwarzenegger. Ɛnyɛ koraa woguu ho anim ase. Woguu ho anim ase. W'ani sa papa no dodo. W'ani sa kɛnɛ deɛ gya pɔɔ dodo. W'ani sa papa no dodo.

Ɛnkɔ yie. Asɛm a ɛbɛsi Ghana biara a ɛbɛkɔ wu a ɛbɛkra wo. Afia, Afia Schwarzenegger, asɛm a ɛbɛkɔ, ɛbɛsi Ghana biara a ɛkɔ wu a ɛbɛkra wo. Adɛn na wogye wo din gye wo honam saa? Adɛn? Ɛdeɛn na wopɛ? Ɛdeɛn na wopɛ? Hwɛ wo ho so yie paa. Hwɛ wo ho so yie paa. Ɔsɔfo no ate wo to o. Wɔ so wɔ biribi a wode bɔ wo ho ban. Wodeda mpoano. Wɔse wo deda mpoano, wo deda ayi, ɛpo no ano, sɛ ɔne mame wata na ɛrekyate o, sɛ ɔne papa wata na ɛrekyate o, wokɔ nsuo ase no bi. Wo deda po no ano. Ɛno nti na nkraman ata firi w'ani ase no. Kyerɛ sɛ, deɛ woreyɛ biara no wo mfa ho because wo nim sɛ wo wɔ biribi bɔ wo akyi ban. But Onyame so sen adeɛ nyinaa o. Onyame, ɔwɔ tumi sen adeɛ biara. Enti deɛ wode abɔ wo ho ban biara a wode mmu adeɛ a woreyɛ no, Onyame ka sɛ ɔbɛbrɛ wo ase a, ɔbɛbrɛ wo ase. Ɛno na ɛsɛ sɛ wode to wo tirim sɛ Onyame tumi brɛ wo ase. Onyame wɔ tumi sen tumi biara. Tumi nyinaa koto Onyankopɔn. Ebia na asɔfo no adi wɔn atɛm no, wɔmfa ade papa na ɛyɛ asɔre, wɔn ne wo tumi no nyinaa yɛ tumi korɔ, enti na wɔntumi nyɛ wo hwee no. So wate aseɛ? Na mmom ɔsɔfo yi a seesei wɔatew tiri ɔse wɔanya wo nwa yi, ma menkae ne din, nanso saa ɔsɔfo no deɛ, wɔse wo deɛ woawu na wɔreka kyerɛ wo no o, ɔno na ɛtew to seesei sɛ woda mpoano no. So wate aseɛ? A wɔse se woanwe yi a, ɛfiri nnɛ kɔsi December wobɛbubu agu hɔnom. Wobɛbubu agu hɔnom a wontumi nsɔre biom afia. Enti fa akyire. Kɔ wo sɔfo no bɔkɔɔ na pa no kyɛw na gyae deɛ wogyina ɛyi ɛyi ɛyi YouTube anaasɛ ɛ Facebook wo wo wodwa w'anum no. Wate aseɛ? Wokyinkyim wo ho dwa w'anum no a wo no wode ka ɛyi nneɛma bi kata so no, ɛmfa dwɛɛ, ɛmfa papaeɛ nkata so na wonim nea ɛbɛsi. Wonim nea ɛbɛsi. So ahu? Enti no ɛm sɛ deɛ ayɛ no mede wo bɛsi afia. Ɛyɛ afam ama. TV show na me ne wo kasaa yi. Mewɔ Germany. Afie a wonnim me, wo sista panyin ne me. Asɛm a mekaeɛ no, sɛ meka biribi ma ani tia wo a, ma no nha wo. Nea manka so a ɛntia wo, ɛtia, ɛntia wo so so no, ɛyɛ afotuo. Deɛ ɛtia wo so koraa no, ɛyɛ afotuo. So ate aseɛ? Yɛn nyinaa yɛ mmaa. Adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnni wo nti, ɛsɛ sɛ yɛka bi kyerɛ wo. Nti nea maka a mede adi wo atɛm biara, fa kyɛ me. Mede m'ano bɛsi ha, afiri wo mama TV show. Germany na me wɔ. Bye bye. Wo bɛ san te me nka biom. Afia Schwarzenegger.